Fel cadeirydd presennol uh, cyd-bwyllgor cyffrededig Canolbarth Cymru, uh, mae'r cyd-bwyllgor yn gyfrifol am yr economi a cynllunio hefyd trafnidiaeth o fewn y rhanbarth. Mae'r corff yn cynnwys awdurdodau lleol Ceredigion a Phywys, yn ogystal â Pharc Cenedlaethol Balau Brycheiniog, o ran materion yn ymwneud â chynllunio estrategol. Mae'n galluogi'r awdurdodau lleol i gyd-weithio i wella bywyd y pobl sy'n byw yng nghanolbarth Cymru. Yn sgil hynny, ni yn edrych ar gynllun ar hyn o bryd, yym, cynllun rhanbarthol trafnidiaeth ar gyfer y canolbarth. Mae'r cynllun wedi ei ddatblygu yn unol â'r cynllawiau a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru, a bydd yn disodli'r cynllun trafnidiaeth lleol blaenorol ar gyfer canolbarth Cymru a gymeradwywyd yn 2015. Mae'r cynllun yn nodi ein gweledigaeth a'n amcanion ar gyfer gwella trafnidiaeth er mwyn diwallu anghenion pobl a chymunedau ledled Canolbarth Cymru. Rydym am weithio tuag at system drafnidiaeth wledig sy'n hygyrch, sydd â charbon isel, sy'n effeithlon ac sydd â chysylltiadau da er mwyn cefnogi twf economaidd cynaliadwy, cymunedau llewyrchus a diwylliant bywiog yng Nghanolbarth Cymru. Mae'n bwysig i ni yn y canolbarth bod hynny'n gywir, bod ni'n cael y cynllun iawn, achos mae dan ni heriau gwahanol i falle rhanbarthau arall. Uh, Mae'r ffaith bod ni'n rhanbarth wledig yn ein gwneud mawr, mae dan ni llai o boblogaeth, uh, felly mae'n holl holl bwysig bod ni'n cael y boblogaeth i ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus. A mae hwnna yn, yn ei dro wedyn ni'n mynd i uh, chwanegu at yr economi i'r ardal, ond hefyd mae rhaid i ni adwennu busnesau a twristiaid hefyd. Felly Mi fydd 'na lawnsiad i'r ymgynghoriad yn mis Chwefror 2025.
Mae Cynllun Trafnidiaeth Rhanbarthol Canolbarth Cymru yn nodi'r polisïau trafnidiaeth a'r prosiectau a fydd yn flaenoriaethau i awdurdodau lleol Canolbarth Cymru dros y pum mlynedd nesaf wrth iddynt weithio tuag at y weledigaeth hon. Mae'n nodi lle byddwn yn canolbwynto ein hymdrechion yn y dyfodol ac yn buddsoddi cyllid yn y dyfodol, megis cyllid ar gyfer trafnidiaeth y gallwn ei sicrhau gan Lywodraeth Cymru. Felly, bydden ni yn argymell i unrhyw un, boed yn fusnes neu'n drigolyn yn y rhanbarth neu yn twristiaid sydd yn efallai ymweld â'r ardal, i llenwi'r yr ymgynghoriad â ni. Ni yn cael cynllun sydd yn gweddu at bob defnyddiwr yn yr ardal.

Ar raddfa fwy, mae trafnidiaeth yn bwysig ar gyfer ffyniant economaidd a lleihau tlodi, ac mae ganddi rôl sylweddol i chwarae wrth leihau allyriadau carbon. Mae ganddi rôl hanfodol i chwarae wrth fynd i'r afael â'r argyfwng hinsawdd a'r natur. The document is available on Paris County Council and County and County Council's websites. You can fill in uh, the questionnaire online. The doc you can do it, download a Word document.

to shape the plan and understand its impact more fully.
Gallwch hefyd ofyn am gopi papur o'r ymgynghoriad yn eich llyfrgell leol neu ganolfan hamdden. Byddwn yn ystyried yr holl adborth a gawn yn ystod yr ymgynghoriad hwn ac yn ei defnyddio i gefnogi'r gwaith sy'n weddill i ni ei gwblhau er mwyn gorffen y cynllun. Mae eich adborth yn hanfodol wrth lunio dyfodol trafnidiaeth yng Nghanolbarth Cymru ac edrychwn ymlaen at glywed eich barn.